Kan computer aa hngelh lengmang, it lengmang tiah nan ti i computer kha aa sleep lengmang. Mah tihin auto in sleep nan tuah mim mi. Atu computer ka hmanmi hi Macs a si. Hihi kaa zawn Apple te he muam he icon te he kehlei kam cunglei bik icon te ka hmeh tikah uh, sleep, restart, shutdown timi pawl a um i hihi sleep te hi minute pakhat hnu ah si lo le pathum hnu ah si lo le second sawmthum hnu ah ti bantuk in uh, a thi tawn lengmang. Cucu zei ha dah lo ti ahcun na cell phone Amah tein awtu tein a power a turn off mi bantuk kha si. I amah tein khan a screen kha a thi, a it i cun power kha na hmeh ṭhan tikhan a ong mah bantuk kha si. I maka kha computer kha kan hman lengmang lio ah khan cun tahchunhnak ah computer ka hman i chikkhat te zunzunnak ka vun kal da i ka rat ṭhan tik a thi hei ti bantuk. Cucun Coffee kheisar le ka rat kal ah kheisar kal ah ka rat tik ahcun a thi hei ti bantuk. Khah a thih tikhin zei dah a si tiahcun kan computer i rian kan ṭuanmi pawl kha a chel a caan ahkhan cun ah an rawk tawn. Cun ah computer kha ah a seh pawl kha maw rian a ṭuan cuahmah liopi khiti a rak thih ahkhan cun computer zong kha a rawk kho. Cun computer ti hna zong kha a nuar ngaingai tawn i cucaah cun khakha na computer kha aa hngilh lo nakhnga ding ca khan zeidah a hau tiah cun Coffin timi te um i cucu software te cu app a si i mah te cu a ṭha ngai keimah zong ka hman i ka computer a thi ti lo. i ka kalnak kepoh ah computer kha ah ka hman i ka hman cuahmah lio ah khan a ka thihtak ti lo. I cucu a rak kan halmi zong nan um caah khan tuni a thang khan kan vun tuahpiak hna a si. I pakhatnak ah Chin Cherry Group ah khan nan kal lai i Chin Cherry Group a tanglei ah khan okay khua zeizong dah nan hmuh lai ti cun zohmi a tam bik. Chungum okay, hihi a chungum mi pawl maw select category hi na hmeh piak lai ee. Mac computer cawnnak timi na hmeh piak lai ee. Cu na hmeh dih hnu ah khan, hi kaa zawn cung ah hin a cuang te lai. Hika zawn chung i hin zeidah um lai ti ahcun hihi ṭhairal hi na Mac na hngilhter sual maw timi ṭhairal hi na hmuh lai i cucu na click piak lai. Na click piak dih in khan tanglei te download here timi te na hmeh piak lai. Hihi download na click dih hnu ah khan Install ka tuah lo zeitindah a hman ning si timi kha atu video hin kan chim lai i cucun install na tuah dih khan cun na duh le nangmah na theih cang le na thiam cang khan cun nangmah tein tuah khawh a si. Na thiam rih lo sual si ahcun hihi video te hi dih tiang rak zoh ve ti kha kan sawm na download dih tikah install tuah kha cu a fawite. Pungman install tuahmi ka si. Install na tuah dih ti khan nangmah application chungah khan na zoh lai i caffeine timi te hi mah te na hmuhpiak lai. Hihi caffeine timi te na on lai i hihi kaa zawn a cunglei te hin zeidah si ti ahcun coffee hrai te hi a cuang lai. I mah kaa zawn coffee hrai te a cuan tik ah khan ka vun click ta la mu. Thar in kan vun on ta hna lai. Ka thah cang cun coffin timi te kha ka vun on piak i hihi bok cung tein a vun kai i mihi coffin timi hrai te hi ka hmeh piak lai. Ka hmeh tikah khan a nak i kha tikah khan ka computer kha a thi ti lo i preference timi hi ka vun kal ta lai. Kaan cun active for timi cu cuzat cuzat in active timi ka si. Active five minute ne te cun minute panga kha active lai i cu dih hnuah khan an thih tak lai. Cun five hour cun five hour kha a nung lai i an thih tak lai ti ka si. Tahchunhnak ah preference kan kal lai i preference ah khan audio Automatically starts caffeine as lock-in timi na check piah a si ahcun computer na on tik ahkhan hihi caffeine timi te hi automatic in khan aa ong ve lai. Cun active caffeine as uh as lunch na ti a si ahcun hihi na hmeh ahcun hihi Window hi maw mihi hi amah kha fin a pheih window setting tuahnak hi a cuang lai. Cun show this message when starting caffeine timi cu hihi aa khatmi khi a si. Mihi hi peng hi a cuang peng lai. I makhakha pawl kha automatic Caffeine starch kha cun kan duh lo ca khan cun show this message zong kan duh lo. activate caffeine as lunch timi hi cu kan hmih piak lai. I maka ka activate ti cu hihi a raangmi hi activate si khan cun hihi a nung tinak kha si. I mate khan na computer kha na chiah lai, na computer kha a thi lai lo, zeitluk Nazi zong nikhat chung zong a battery um chung paoh cu thi ti lai lo. Kha ti khan a nung peng cang lai. I mah ca cun hi hi caffeine te nih hin riantuan han tampi a ka bawmhchanh i cute cu nannih cio zong hmang ve u. A ka halmi zong kha nan rak um caah khan a ka haltu pawl caah khan cun a ṭhahnem ngai lai ti zumhnak ruahchannak ka ngei. I software download awk te zong hi a tanglei ah hin kan chiahpiak hna, kan i chiahpiak hna i Chin Cherry Group nan rak kan len lengmangmi cung zong ah kan i lawm. A hnu zong ah rak kan leng ṭhan lengmang ti kha vun nolh ṭhan ka duh. Kaa lawm.